Prim Ministru, grazzi ħafna. Eh, sellem lek Mark, kun sellem il-kull minn segwina. Grazzi ħafna tal-li ġejt naf kemm inti mħabbat bħalissa. Ilek xarejn, Prim Ministru, u kellek taffaċċja waħda mill-akbar kriżijiet mondjali jekk mhux l-akbar waħda, għalmenu fl-istorja riċenti f'ħajjitna, kienet jisa baptism of fire din. Kif qed tħossok? Nħossni kuraġġuż, fiduċjuż fil-passi illi qegħdin nieħdu. Fuq kollox inħossni fiduċjuż però għaliex naf li għandi l-appoġġ tal-poplu Malti warajja illi qiegħed jafda lill-Gvern bid-deċiżjonijiet li qegħdin nieħdu. Nifhem li huma deċiżjonijiet li mhumiex mill-aktar komdi, hemm deċiżjonijiet li ttieħdu li huma skomdi, imma huma deċiżjonijiet li huma meħtieġa biex is-saħħa tal-poplu Malti tiġi mħarsa. Dejjem il-prijorità għalina se tkun is-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi.
Għedtulna dalgħodu illi hemm persuna illi fieqet. Fieqet kompletament? U ntbagħtet id-dar ukoll. Intbagħtet id-dar. Iva, ġifieri dak kien, dak kien pass, dak kien avveniment li inkoraġġiena ħafna l-fatt li f'perjodu qasir, infakkru wkoll li f'perjodu qasir, persuna ġiet sar test, irriżultat li hija pożittiva, iddaħħlet l-isptar Mater Dei biex inżammet f'iżolament u llum ftit tal-ġranet wara mingħajr, tajjeb inżid ukoll illi, Ma bagħtitx, ma għaddietx minn tbatija, kienet konvalexxenti, jiġifieri kienet qed tagħmel recovery b'mod normali, llum intbagħtet id-dar. Dan jgħodd ukoll għat-tnax-il persuna kollha illi sa issa ittestjaw pożittivi. Kollha kemm huma kienu fi stat ta' saħħa tajjeb kontinwament u dan jawgura tajjeb ukoll. Issa kif inhuma issa dawk li għadhom morda? Kollha t-tnax li huma fi stat ta' saħħa tajjeb ħafna. Waħda minnhom intbagħtet lura d-dar. Nimmaġina li taħsbu li se jfiequ, ġifieri. fiduċjużi illi, fiduċjużi illi iva, għandna sistema ta' saħħa li hija waħda tajba ħafna, il-livell ta' kura li jagħtu t-tobba u n-nurses tagħna huwa fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa madwar id-dinja u għalhekk jiena fiduċjuż ukoll illi, u għalhekk, u għalhekk kuraġġuż għax tant nemmen fil-health care ta' pajjiżna. Inti, mhux bħala Prim Ministru issa imma bħala persuna, qed tibża'? Kalm.
Ninsab kalm għaliex qiegħed. M'intix qed tibża'? Kalm.
Kan kompletament kalm għaliex qed nosserva d-direzzjonijiet li qed tagħtina l-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Qed inkun attent, jiġifieri d-direzzjonijiet kollha li qegħdin jinħarġu mis-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika jien qed nosservhom ukoll u għaldaqstant iva, jiena kalm għax għandi fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Int qed tkun ukoll, għax rajnija u fil-fatt għandna filmat ukoll, hands-on ħafna, jiġifieri mort iżżur pereżempju l-postijiet fejn qed isiru t-testijiet. F'dak il-mument ma bżajtx illi dan huwa l-post fejn hawn il-virus, jista' jkun. Mhux biss, ħa ngħidlek xi ħaġa li ma tafhiex. Morna jiena u Chris Fearne, morna fl-Infectious Diseases Unit u dħalna, ġifieri dħalna fil-ward fejn kemm rikoverati l-pazjenti li ħadu l-coronavirus. U kellimthom jew ma stajtx tkellimhom? Le, għaliex kienu fil-kamra tagħhom, imma dħalna ġol-ward, ġifieri konna fil-kurituri tal-ward, litteralment konna distanza qasira ħafna. tmiss il-ħajt tal-kamra tagħhom b'idejk, ġaladarba n-nurses kienu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom u t-tobba qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom, jiena nħoss illi aħna għandna wkoll inkunu hemmhekk biex inkunu nafu verament napprezzaw kemm qed jaħdmu b'mod tajjeb it-tobba tagħna. It-tobba assikurawna illi ma hemmx sogru għas-saħħa tagħna, jien għandi fiduċja sħiħa u għamja fit-tobba u fin-nurses ta' pajjiżna. Ħafna nies, u taqra anke fuq l-internet, qed jgħidu isma' mhux aħjar nagħmlu dal-imbierek lockdown, nagħlqu kollox, nagħmlu ħmistax ġewwa, Nagħlqu l-portijiet u l-ajruplani u nserrħu moħħna li ġie kkontrollat u għadda? Mhux aħjar nagħmlu hekk? Qed jistaqsu ħafna lili n-nies dan. In-nies qegħdin jistaqsu u hemm ir-risposta wkoll. L-awtoritajiet mediċi u tas-saħħa ta' pajjiżna mhumiex qed jagħtuna parir biex nagħmlu dak il-pass f'dan il-mument għaliex mhuwiex meħtieġ. Li tagħmel lockdown hija l-eħfef ħaġa. Jiena nagħtu deċiżjoni bħala kabinett u jkun jista' jsir il-lockdown. Dan ikun ifisser imma li kulħadd se jkun priġunier ħabs ġewwa daru. Dak ifisser lockdown, li inti qiegħed ġo ħabs ġewwa d-dar tiegħek ħlief biex toħroġ tixtri u biex tmur tixtri l-affarijiet tal-ikel u l-affarijiet ta' mediċina. Dak iwassal għal tbatija kbira. Mela, imma jista' jkun li naslu f'punt, jiġifieri qed tikkunsidraw illi niġu f'punt fejn ikollna nagħmluh? Mhux qed nikkunsidraw, m'aħniex qed neskludu.
Jekk l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna jgħidulna li huwa meħtieġ dak il-pass, allura nagħmlu dak il-pass biex inħarsu s-saħħa tal-pubbliku. Però għalhekk ħadna ħafna miżuri. Kien hemm min ikkritikana għax ħadna miżuri li huma ibsin iżżejjed, jiġifieri jekk tissemmi l-kwistjoni tal-kwarantina mandatorja għal kull min ġej minn barra minn Malta, ġej minn fejn ġej. Ħafna qalulna, isma', miżura riġida Pajjiżi oħra Ewropej m'għamlux hekk. Imma qegħdin nagħmlu dal-miżuri riġidi u forsi konna, mhux forsi, konna ħafna qabel pajjiżi oħra, biex nevitaw dak l-istat estrem li jkollna mmorru, kif ġara fl-Italja, għal lockdown għax nifhem xi tbatija kbira se toħloq fuq il-poplu tagħna.
U x'irid jiġri imma biex ikun hemm lockdown? Biex naslu għal dik is-sitwazzjoni jrid ikollok dik il, dak l-istat li jissejjaħ sustained local transmission, jiġifieri fejn ikollok l-infezzjoni li qed tiġi lokalment, qed tiġi trasmessa b'mod regolari fuq bażi lokali. Sa issa L-awtoritajiet tas-saħħa tagħna qed jassigurawna illi mhuwiex il-każ, il-każijiet li kellna ġew importati minn barra l-pajjiż u allura m'hemmx il-ħtieġa ta' dik il-miżura. Biss però jekk jgħaddu numru ta' ġranet jew numru ta' ġimgħat u l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna jagħtu direttiva differenti, il-Gvern se jkun qiegħed jimxi mad-direzzjonijiet li jingħataw. U jekk imbagħad ikollna nagħmlu lockdown, għax kif qed tgħid inti mhux sabiħ daqs kemm qed ipinġuh xi nies, għax xi nies qed jgħidu aħna nkunu ħmistax-il dar, il-nies qed ipinġuha bħala xi ħaġa faċli, jista' jkun għaliex mhuwiex qed jifhmu xi tfisser lockdown. Anke l-kwistjoni tal-flajts se titħallat, il-kwistjoni tal-flajts li ma jidħlux lejn Malta mal-lockdown. Lockdown hija xi ħaġa differenti. Il-flajts li ma jersqux lejn pajjiżna bil-miżura li tajna llum ir-realtà turik li t-turisti mhumiex se jiġu f'pajjiżna. X'min se jiġi minn barra l-pajjiż jiġi holiday f'Malta u jaf li għandu erbatax-il ġurnata msakkar fil-kamra tal-lukanda. Mela fil-prattiċità, fuq livell prattiku, pajjiżna diġà, in-numru ta' turisti li se jkunu ġejjin lejn pajjiżna prattikament se jisfuma fix-xejn. Jekk ħa naslu għas-sitwazzjoni ta' lockdown, hemm tbatijiet kbar, skumdita aktar minn tbatija, skumdita li inti taf li trid toqgħod ġo darek, litteralment. Tkun tista' toħroġ tixtri għal spiżeriji jkunu miftuħin. Tista' toħroġ tixtri ikel, ikel u mediċina. Qisek qiegħed taħt house arrest insejħilha jiena. Ilbieraħ Prim Ministru għalaqtu l-iskejjel. Għalaqthom biex isserraħ moħħ in-nies jew għax vera kien hemm bżonn li tagħlaqhom? Għalaqnihom l-iskejjel fuq dejjem fuq id-direttivi li ningħataw mill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna biex innaqqsu l-possibilità ta' trażmissjoni tal-infezzjoni u biex nipproteġu lin-nanniet tat-tfal. Infakkar li t-tfal jaqtgħu ħafna mill-perjodi tagħhom man-nanniet u n-nanniet minħabba li jista' jkollhom sistema ta' immunità aktar baxxa minn ta' tfal u minn ta' popolazzjoni, jiġifieri l-medja tal-popolazzjoni, kien ħassejna li kien il-pass opportun illi kellna nieħdu. Nifhem li kien hemm concern min-naħa tal-poplu ma ma tridx timxi biss fuq dak li qiegħed jingħad, trid timxi fuq il-parir mediku. Din hija fl-aħħar mill-aħħar kwistjoni medika. It-trażmissjoni tal-virus, il-mod kif jiġi kontenut il-virus, hija kwistjoni xjentifika u medika u jkun prożuntuż dak il-politiku li ma jimxix mad-direzzjonijiet li jagħtuh l-awtoritajiet tas-saħħa tal-pajjiż. Illum għamilna dal-esperiment, aħna ħriġna fit-triq bil-karozzi tagħna tal-uffiċċju insomma u rajna t-tfal fit-triq, jiġifieri llum kienet l-ewwel ġurnata li ma fetħitx l-iskola, min il-bandli, min miexi mal-mamà u l-papà, min jiekol ġo restaurant. Din hekk suppost kienet jiġifieri? Jew suppost jibqgħu ġewwa? Nappella r-responsabilità. Il-miżura iebsa li t-tfal ma jmorrux għall-iskola, li l-iskejjel jingħalqu tfisser kienet deċiżjoni iebsa għax meta ngħatajna l-parir mediku kienet tfisser deċiżjoni iebsa li bħala Gvern ridna nagħżlu bejn l-edukazzjoni tat-tfal u s-saħħa tat-tfal u s-saħħa tan-nanniet tagħna u s-saħħa tal-bqija tal-popolazzjoni. Jiġifieri konna qed nagħżlu. Jiġifieri suppost jibqgħu ġewwa?
It-tfal għandhom jibqgħu ġewwa għaliex L-idea, ir-raġuni, jiena saqsejt għaliex it-tfal m'għandhomx imorru skola. L-idea hija li inti ma jkollokx miġemgħa ta' tfal viċin xulxin, mhux tfal biss, l-idea hija li ma jkollokx folol ta' persuni viċin xulxin biex tnaqqas iċ-ċans ta' trażmissjoni tal-virus. U allura l-iskejjel ingħalqu għaliex inti għandek tfal li huma viċin xulxin, ħafna kuntatt, iċ-ċans tal-virus li jinfirex jekk ikollok persuna waħda infettata jitla' ħafna. Però jekk għalaqna l-iskejjel u t-tfal qed imorru f'parks, fi playgrounds, wieħed ikunu ġo folla viċin xulxin f'kuntatt ma' xulxin, allura l-iskop kollu għal xiex għalaqna l-iskejjel u waqqafna l-edukazzjoni jisfuma fix-xejn u għalhekk nappella għar-responsabilità. Jien mhux qed ngħid li t-tfal għandhom jinżammu ġod-dar minn filgħodu sa filgħaxija, imma nappella għall-prudenza. Fejn il-ġenituri jaraw li hemm massa ta' tfal flimkien, allura għandna naraw li ma jitħallewx flimkien. Minħabba li t-tfal baqgħu l-iskola u xi tfal għandhom il-papa u l-mama tagħhom nurses, ħassejtuha dik li naqqsu n-nurses minn ġol-isptar biex jibqgħu mat-tfal? Kull miżura li tieħu se jkollha konsegwenza. Dik li semmejt int waħda mill-konsegwenzi, però attrezzati tajjeb, ma hemm l-ebda shortage ta' nurses, ma hemm l-ebda shortage ta' tobba, ma hemm l-ebda shortage ta' ikel fil-pajjiż, nista' nserraħ ras kulħadd li għandna provvista adegwata ta' ikel. Dawn huma l-miżuri kollha li ħadna. biex niżguraw li l-pajjiż jibqa' miexi bl-aktar mod normali u trankwill possibbli. Meta aħna waqqafna t-trasport bejn l-Italja u Malta, waħda mill-ewwel miżuri li ħadna, kellek konsegwenzi, kellek konsegwenzi ta' kif ħa jiġi trasportat l-ikel. U allura ħadna dik il-miżura li eżentajna mid-direttiva t-trasport tal-merkanzija, tal-mediċina, tal-affarijiet tal-ikel. Imma trid taħseb għal kollox, sal-lum, Sal-lum f'Kastilja kellna laqgħat mal-importaturi tal-ikel f'pajjiżna biex niżguraw illi pajjiżna jkollu provvista kontinwa tal-ikel u assikurawna illi l-provvisti tal-ikel la ħa jonqsu, la ħa jkun hemm inqas minn fejn tagħżel, ħa jibqa' kollox normali. U għalhekk jiena nappella s-sens ta' trankwillità, ta' normalità u l-ħajja tibqa' għaddejja b'mod normali.
Il-ħaddiema li se jibqgħu d-dar mat-tfal, minħabba li t-tfal mhux qed imorru skola, Dak il-ġranet li se jieħdu se jitteħdilhom mil-leaf, jridu jistgħu jieħduh sick leave, pereżempju niftakar il-Peppi Azzopardi kien għamel żmien anke fil-programmi elettorali kontu daħħaltuha illi t-tfal meta jkunu d-dar għax ikunu morda jistgħu il-parents jistgħu joqogħdu magħhom is-sick leave tagħhom. Tista' u qiegħda fil-programm elettorali, ġifieri tistgħu issa timplimentawha biex almenu ma jitnaqqsilhomx mil-leave. Sa issa, le, din mhix kwistjoni ta' sick leave, din hija xi ħaġa differenti. It-tfal mhumiex morda, tinsiex. Jiġifieri, il-proposta fil-manifest elettorali kienet li meta t-tfal. Qegħdin hemm biex ma jimirdux imma.
Hekk, għal ma hija differenti.
Ejja ngħidu li hija, ejja naqblu li hija differenti. Sa issa il-proposta, mhux il-proposta, sa issa se taħdem billi l-ġenituri se jkunu qegħdin jikkunsmaw mil-leave tagħhom sabiex jieħdu ħsieb it-tfal meta, jekk ma jkollhomx ma' min iħalluhom, però m'aħna qed neskludu xejn. U dan l-episodju li għaddejjin minnu bħalissa Jiena nemmen li jrid li jrid jiddefinixxi r-ruħ soċjali u soċjalista ta' dan il-Gvern. Jiġifieri kull miżuri li se jħabbar il-Gvern biex ngħinu lil min għaddej minn tbatijiet għax din hija realtà li qed iġġib magħha skumdità u tbatijiet. Jiena nifhem ukoll li ħadd ma ħa ħa jkollok tbatija li inti qed tikkonsma mill-vacation leave tiegħek biex tkun tista' toqgħod mat-tfal dik hija tbatija u mhijiex xi tbatija li l-Gvern se jagħlaq għajnejh għaliha u se jgħid li ma teżistix u jinjora. M'aħniex gvern. Imma għalissa rridu nagħmlu da' sagrifiċċju.
Għalissa se nibdew, għalissa, u kulħadd irid jerfa' biċċa mis-sagrifiċċju, se jerfa' il-parti l-kbira, l-gvern mis-sagrifiċċju, però din hija xi ħaġa li laqtet lill-pajjiż kif laqtet lill-bqija tad-dinja l-oħra, kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu tas-sagrifiċċju. Nista' niżgurak li partikolarment fejn jolqot iż-żgħir, il-batut u l-fqir, il-gvern mhu se jagħlaq għajnejh għal xejn u se nkunu qed nagħtu l-inċentivi kollha li huma meħtieġa, bl-istess mod li għada filgħodu se nibdew inħabbru miżuri biex innaqqsu t-tbatijiet illi d-direttivi li tajna biex nipproteġu s-saħħa pubblika kkaġunaw fl-ekonomija, kkaġunaw lin-negozji tagħna. Għada nħabbru l-ewwel pakkett ta' ta' għajnuniet biex inkunu nistgħu nibdew, l-ewwel prijorità għada se tkun li nibdew ngħinu lin-negozju, lin-negozji tagħna, mhux biss biex ngħinu n-negozji imma biex niżguraw li l-impjiegi, li l-impjiegi, li l-impjiegi kollha jiġu mħarsin f'pajjiżna. Għada fil-ħdax ta' filgħodu se nkunu qed inħabbru l-ewwel pakkett. Okej.
Qed jistaqsu ħafna wkoll min għandu business żgħir pereżempju, isma' qed ninkwieta li se mmur ħażin ħafna, mod speċjali min għandu negozju żgħir, meta taraha s-sitwazzjoni hekk mill-istampa l-kbira, kemm taħseb li se jkollha effett ikrah fuq l-ekonomija di? Nifhem li se jkun hemm concern partikolarment jekk ikollok sitwazzjoni ta' lockdown. Għalhekk qed nagħmlu minn kollox u qed nieħdu miżuri iebsin biex naraw li pajjiżna ma jasalx għal dak l-istat ta' lockdown. Għaliex hemmhekk verament l-impatt Ikun wieħed, ikun wieħed li huwa sostanzjali. Imma għalhekk tajjeb ukoll li għandna finanzi tal-pajjiż li huma fis-sod, li għandna ekonomija li hija waħda b'saħħitha, ekonomija li hija reżiljenti u li tiflaħ għal dan l-impatt. Għalhekk insemmi l-għaqal ta' dan il-Gvern bil-mod kif ħadem f'dan is-seba' snin, illi ġemmgħajna wkoll u għandna fuq xiex induru meta tinqala' meta tinqala' kontinġenza bħal dik illi għandna quddiemna u għalhekk se nkunu qegħdin inniedu wkoll dan il-pakkett ta' miżuri ta' għada u oħrajn. warajh ukoll skont iċ-ċirkostanzi kif kif jiżviluppaw għaliex hija ċirkostanza li tista' ddum ġranet, ċirkostanza li tista' timxi għal ġimgħat u jista' jkoll ikun lil hinn minn minn ġimgħat ukoll. Però b'li qed nagħmlu aħna dak kollu li qegħdin nagħmlu huwa biex niżguraw li l-impatt ikun l-inqas wieħed possibbli. Anke l-miżuri li tajna fuq livell ta' saħħa, il il dan il-virus jaħdem billi inti jkollok peaks, jiġifieri jibda u mbagħad jitla' bis-saħħa. Is-sistema ta' healthcare fil-pajjiż tbati meta jippikja l-hekk bis-saħħa 'l fuq u allura b'dak kollu li qed nagħmlu huwa biex inżommu dik il-peak 'l isfel u allura l-livell is-servizzi tal-healthcare ikunu jlistgħu jlaħħqu mal-każijiet li jkollna. Kif kellna f'dal-aħħar ġranet is-sistema laħqet b'mod tajjeb u kellna s-sodisfazzjon li llum kellna l-ewwel persuna li fieqet fi żmien qasir.
Lil xi ħadd li għandu business żgħir, kumpanija żgħira, u li qed jinkwieta li se jkollu jkeċċi l-ħaddiema, pereżempju, Ħa tgħidlu xi ħaġa llum jew forsi għada fil-press conference? Se ngħidlu xi ħaġa għada fil-ħdax ta' filgħodu, mhux xi ħaġa, imma xi ħaġa li hija sostanzjali, pakkett ta' miżuri li huwa b'saħħtu biex inkunu nistgħu nindirizzaw dik il-concern, partikolarment biex ma jintilfux impjiegi. Għaliex u hemmhekk il-bilanċ l-importanti, li ma tistax tmur inti f'estrem fid-deċiżjonijiet. Jiena nista' nkun estrem fid-deċiżjonijiet u ngħid mela ħa nipproteġi s-saħħa tal-poplu Malti u Għawdxi u nħares biss lejn dik il-konsiderazzjoni. U dik hija konsiderazzjoni primarja u ewlenija għal dan il-Gvern. Imma hemm konsiderazzjonijiet oħrajn. Jiġifieri inti trid imbagħad għandek ir-responsabbiltà fdata lilek bħala Gvern li tilħaq iż-żewġ għanijiet. Waħda, li tara illi l-poplu jkun imħares f'dik li hija saħħa tiegħu, imma mbagħad ukoll li ma toqtolx lill-poplu bil-ġuħ bid-deċiżjonijiet illi inti tieħu għax dak huwa mbagħad ir-responsabbiltà u l-bilanċ li trid tilħaq. Hemm persuni li għandhom loans, ħafna nies għandhom loan li jħallsuha kull xahar. U allura minħabba dis-sitwazzjoni hemm minnhom li pereżempju bdew jaħdmu four day week jew inkella waqaf jitgħoddilhom l-overtime. Hemm ċans li tidħlu f'xi ftehim mal-banek biex isir moratorium, jiġifieri li l-bank jgħidlek isma' għal dax-xahar xahrejn ma tħallasx il-loan u ma ngħidlek xejn. Ma qed jiġi eskluż xejn waħda dalgħodu anzi waranofsinhar illum dalgħodu ħabbarna l-miżuri dwar dwar restrizzjoni tal tal-kwarantina meta inti qed qed tiġi minn barra l-pajjiż. Wara nofsinhar kellna meeting fit-tul kemm mal-assoċjazzjonijiet u mal-għaqdiet ta' min iħaddem u flimkien mal-kumitat illi ħtarna bħala kabinett illi se jkun qiegħed jindirizza dan l-impatt fuq l-ekonomija u n-negozji tal-pajjiż. Fl-ewwel parti tal-laqgħa kien hemm ukoll l-assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Chamber tal-SMEs fost fost għaqdiet oħrajn, l-MHRA. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet, li inti tiddjaloga, smajna, smajna l-concerns kollha tagħhom, smajna l-pożizzjonijiet kollha, smajna l-proposti, minn għada se nibdew inħabbru l-miżuri. Se jkun hemm mod kif l-anzjani jew persuni li jgħixu waħedhom, li huma vulnerabbli u allura aħjar ma joħorġux kif qed tgħid inti stess, jinġ, jinġibilhom l-ikel id-dar jew inkella jpoġġulhom fuq l-għatba? Ħabbarni aktar kmieni dalgħodu. U kif se taħdem?
Iva, se jkun hemm servizz illi fejn qabel is-servizz kien illi l-anzjani jiġu assistiti fit-tindif tad-djar, illum dak is-servizz ġie sospiż u se jiġi xi ftit, iktar milli ġie sospiż, se jiġi xi ftit fis-sens illi l-istess anzjani jiġu mgħejjuna, u anzjani oħrajn ukoll li jkollhom bżonn, fix-xirjiet billi jsiru x-xirjiet tagħhom, il-xirjiet tal-mediċina li jkollhom bżonn jew jinġibulhom il-mediċini lejn id-djar. Alla ħares f'dan il-mument Ma nkunux solidali ma' xulxin, dan huwa l-mument fejn kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed u kulħadd jgħin lil xulxin. Qed issegwu x'vaccines hemm u jekk iva, hemm xi indikazzjoni ta' meta se jkunu available? Qegħdin isiru clinical trials, kombinazzjoni qabel qabel dħalna għal dan il-programm bdejt nitkellem ma' ma' Doctor Chris Barbara li minn hawnhekk flimkien mal-bqija tat-tim tiegħu nsellimlu għall-ħidma kbira tiegħu u qegħdin imma li qalli wkoll huwa illi jekk inkunu ottimisti wara li jintemmu l-clinical trials, jiġifieri biex ikollna vaccine li tkun għaddiet mill-proċess kollu, qed nitkellmu fuq perjodu minimu ta' sena. Jiġifieri l-perjodu mhuwiex wieħed qasir, però aħna li qegħdin nagħmlu. Ma nistgħux inserrħu moħħna fuq vaccine għalissa. Minn dak li qed jinfurmani, jiena nimxi dejjem fuq il-parir tal-mediċi, minn dak li qed jinfurmani b'mod ottimist qed inħarsu perjodu minimu ta' sena. Jiena nitlob illi jkun qabel dak il-perjodu, nitlob illi il-testijiet isiru b'mod u manjiera li, dejjem ottimist, imma rrid inkun saqajja mal-art ukoll. U għalhekk ħadna dawn il-miżuri kollha. Jiena ma nħarisx li tinstab il-vaccine, jiena nħarsu li nieħdu l-passi kollha u nieħdu l-azzjonijiet kollha li hemm bżonn fil-kuntest li m'hemmx vaccine. Mela aħna ma rridux noqogħdu ngħidu sa numru ta' xhur oħra jkollna l-vaccine u ma nagħmlu xejn. Le, jiena rrid nopera fil-kuntest kif inhu llum. Fejn m'hemmx veksin, nipproteġu s-saħħa tal-poplu bid-direzzjonijiet kollha li hemm bżonn u fil-mument li jkollna l-veksin imbagħad nieħdu ikollna serħan il-moħħ li jkun wieħed ħafna iktar. Dil-ġimgħa, Donald Trump, President tal-Amerika, waqqaf il-flajts kollha lejn l-Ewropa u allura anke lejn Malta. Tinkwieta fuq x'effett se jkollha di fuq Malta ekonomiku, se ngħidlek? L-impatt ekonomiku ser ikun hemmhekk. M'iniex qed, mhix qed ngħid li mhux se jkun hemm impatt ekonomiku, però l-ekonomija tagħna hija waħda reżiljenti, hija waħda li tiflaħ. Dejjem ħsibna għal dik il-ġurnata li fiha kien se jkollna, stajna anke niġu f'mument ta' neċessità bħal ma huwa llum. Illum huwa dak il-mument li dejjem ħsibna għalih f'dawn l-aħħar seba' snin. Insemmi wkoll l-iskema ta' ċittadinanza b'investimenti li ħafna kienu li kkritikawha. Forsi kieku ma nafux li għandna s-serħan il-moħħ ta' tant miljuni fil-karus tal-pajjiż, jista' jkun illi miżuri bħalma ħadna sa issa, jew miżuri bħalma ħa nħabbru għada filgħodu u miżuri li ħa nkunu qed inħabbru aktar 'il quddiem, jista' jkun konna niġu darna mal-ħajt u ngħid, għandna problema imma nistgħu nieħdu l-direttivi, nagħtu d-direttivi biex inħarsu s-saħħa, tal-poplu tagħna, imma mbagħad l-impatt ekonomiku ma nista' nagħmel xejn dwaru, l-impatt li qed ibatu l-persuni għax ikollhom jikkunsmaw il-leave jew għax ma jingħatawx overtime, jew għax ikollhom jaħdmu four day week, ngħid issa, m'hemmx minn fejn. Fortunatament il-pajjiż, mingħajr ma ngħolli wisq l-aspettattiva, jiflaħ u allura se nkunu qegħdin nużaw il-fondi li ġemma' l-pajjiż, ukoll il-fondi li għandu l-pajjiż, fl-aqwa mod possibbli. Inti qed tgħid lin-nies jekk mhux għax vera għandkom bżonn, issifrux. Inti bħala Prim Ministru għandek ħafna safar. Qed tħassru das-safar ħa tmur xorta x'se tagħmel? Prijorità li nkun Malta mal-Maltin u l-Għawdxin. Mhux qed tmur jiġifieri.
Le m'iniex qed immur, qed inkun Malta mal-Maltin u l-Għawdxin, biss biss jekk immur għandi erbatax-il ġurnata kwarantina, ma naffordjax li noqgħod ġurnata. U k toħroġ elf ewro għal kull darba li toħroġ mid-dar. Imma m'iniex se noħroġ. Ma jaqbillekx jiġifieri. Le u lanqas se nitlaq minn Malta għaliex irid inkun viċin il-Maltin u l-Għawdxin kollha, żgur ma naffordjax, mhux Erbatax-il ġurnata ma nidħolx l-uffiċċju, ma naħdimx u ma ninżilx man-nies, aqqas erbatax-il minuta f'dan il-mument.
Hemm għad fadal Maltin maqbudin f'red zones. F'pajjiżi fl-Ewropa, mostly fl-Italja, ħa nkunu qed nitkellmu ma' xi ħadd Malta, Malti bħalissa fl-Italja, Milan, maqbud ġo iżolament għaliex l-awtoritajiet qalulu tersaqx 'l hawn għax hemm ċans li kif toħroġ mid-dar timrad. Se nkellmuh bi Skype dalwaqt. Dawn il-Maltin li qegħdin f'dis-sitwazzjoni, tafu x'inhi s-sitwazzjoni tagħhom? Iva. Iva, bdejna mill-mument li ħabbarna l-ewwel band ta' titjiriet mill-Italja. Iċ-ċirkostanza ġrat u bdejna mill-ewwel b'arranġamenti, bi preparamenti biex kemm il-persuni li jridu jmorru minn Malta 'l barra lejn dawn il-pajjiżi kif ukoll mill-pajjiżi milqutin lejn Malta, partikolarment ir-residenti Maltin, ir-residenti f'Malta. u f'Għawdex inġiebu lura lejn il-pajjiż għadna għaddejjin b'dawk l-arranġamenti, se niżguraw li kull min qiegħed barra minn Malta jinġieb lura, naturalment imbagħad ikun soġġett għall-kwarantina.
Qed tinkwetaw li jista' jiġrilna bħall-Italja għax l-Italja it went out of control malajr ħafna. M'iniex qed ninkwieta għaliex ħadna dawk il-passi b'mod tempestiv, jiġifieri filwaqt, biex jiżguraw li dak li ġara fl-Italja ma jiġrix f'pajjiżna.
Ma rridx inkun nagħmel paraguni għax naħseb li nkun inġust lejn it-Taljani. It-Taljani kienu f'sitwazzjoni li l-virus laqathom qabel laqgħat lil xtutna u allura ma kellhomx il-vantaġġ li għandna aħna li nitgħallmu mill-esperjenzi ta' ħaddieħor. Aħna qed inħarsu mhux biss lejn l-esperjenza tal-Italja. Jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel ta' kuljum meta nidħol l-uffiċċju filgħodu nibdew inħarsu, għalkemm jien m'iniex m'iniex mediku m'iniex tabib imma tgħallimt u nuża r-riżorsi tal-esperti kollha anke mediċi li għandi miegħi, induru l-istatistiċi nħarsu lejn pajjiżi oħra, fil-fatt qabel ħabbarna l-miżura dwar kwarantina mill-pajjiżi kollha, Illimitajniha, l-ewwel bdejna bl-Italja u mbagħad imxejna lejn erba' pajjiżi oħra, ġifieri ma daħħalniex kollox f'daqqa. Għaliex bdejna nsegwu n-numri u u bdejna nieħdu miżura li tkun proattiva imma li li tkun reattiva fl-istess waqt għall-iżviluppi li kien hemm f'pajjiżi oħra. Sal-lum, in-numri baxxi ħafna li għandna f'pajjiżna jiġġustifikaw li l-azzjonijiet li ħadna kienu taħseb tajbin ħafna. L-aħħar mistoqsija, Imma irrispondini malajr għax irridu morru għall-break. Tikkunsidra li f'każ ta' vera bżonn terġgħu tgħajtu pereżempju lit-tobba li kienu irtiraw jew inkella għandek ftit tobba u ministri u segretarja parlamentari li huma tobba u tgħidilhom isma' ħudu paċenza għenuna ftit. Jista' jkun li niġu f'dik is-sitwazzjoni tihom ftit tihom permess ovvjament għax m'għandhomx.
Għaliex għandna riżorsi li huma tajbin ħafna f'pajjiżna u numri suffiċjenti. Qabel ma nagħlqu, l-lejla qed nagħmlu dil-hashtag, hashtag nieħdu ħsieb xulxin. X'parir tagħti lill-Maltin? Xi trid tgħidilhom? Frażi, messaġġ, illum. Kuraġġ. Kuraġġ, dan huwa mument li nifhem li huwa ta' ċertu skumdità għall-poplu, nifhem illi hemm ċerta biża', jiena nappella għall-kalma, m'hemmx lok ta' paniku, għandna sitwazzjoni kompletament taħt kontroll, awtoritajiet mediċi, awtoritajiet tas-saħħa li jafu x'qegħdin jagħmlu, għandi fiduċja sħiħa fihom, dan huwa mument li se naħorġu minnu, se noħorġu b'saħħitna minn dan il-mument, b'saħħitna aktar milli qegħdin illum u għalhekk nappella għall-kuraġġ, Dan huwa mument li se jiddefinixxi lill-poplu Malti kemm aħna poplu magħqud, poplu b'saħħtu, poplu li verament naħsbu f'xulxin.
Prim Ministru, grazzi ħafna. Grazzi Mike.